Siamai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, a dyn mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r sgript PHP ar gyfer y meddalwedd, sef yr preoliwr pecyn PHP gyda'r enw gair Saesneg composer neu cyfansoddwr. Dim ond i y cyfle ein henain, yn yr fideo olaf, a dyn wedi creu yr dosbarth yn yr PHP gyda'r enw Saesneg Starter Files neu Dechreuwr Ffeiliau ac mae'r yr diben o'r hwn i alluogi y defnyddiwr i sefydlu i fyny y ffeiliau ar gyfer y cod taliad gyda'r yr ysgrybydiau o'r cod angenrheidiol ar gyfer y pecyn sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheolwr pecyn cyfansoddwr ac mae'r hyn yn arbed a defnyddiwr i wneud hyn yn waith law, sef yn y sefydliad o'r ffeilau sylfaenol ar gyfer yr edl neu tablyn neu pecyn. Felly os yr hyn yn ymwllio i'r is pregell gyda'r enw sreg ac wedyn nawr os yr hyn yn edrych ar yr ffael o'r dosbarth sef dechreuo ffeiliau fan yma. A dyna'r y cod, ac ar y foment mae'n yn dim ond yn allbynnu ar enw'r o'r enw gofod ar gefod y dosbarth, felly os yr yn eisiau i'w redeg, yr hyn yn gallu mynbynnu yr gorchymyn ar gefod ar meddywedd cyfansoddwr gyda'r y terfynau far ac wedyn gwagle ac wedyn yr dywisiad i rhedeg y sgript ac wedyn yr enw'r o'r digwyddiad lle mae'r uh, sgript yn rhedeg ac mae'n hyn yn ar ôl gysylltnod, init, gysylltnod, gorchymyn, fan yma,

Felly, trwy hyn, yr ydym wedi profi mae'r yr dosbarth yn gweithio yn yr sylfaenol. Felly, y cam nesaf dwi'n meddwl yw i osod rhyw fath o'r pecyn neu efyl arall sydd yn defnyddio y cod hwn fel llyfrgell, ac os ar y foment a rhywun yn yr ganol o datblygu y llyfrgell neu cod hwn yn yr erthygl neu taflen ei hunain, ond os ydyn ni'n eisiau i prawfholi ystradegau o'r llyfrgell hon yn gweithio fel y sgript imiwn yn taflen neu erthygl arall, mae angen i ni i sefydlu i mewn yr cod hwn i mewn yn rhyw efel arall, fel llyfrgell yn atrach nag fel yr cod ar gyfer yr efel neu'r prif cod ar gyfer yr efel neu taflun. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i greu efel neu taflun newydd gyda'r yr enw fel prawf 1 ac wedyn i forlilio yno fe.

efo hwn, fel hyn. A dyna ni, dyma'r yr efel newydd. Ac ar y foment, os ydych chi'n yn wafio i'r picell ar gyfer yr cod taliad, sef SREC, mae'r hyn hefyd yn hollol wag. Ac nawr, os ydych chi'n yn wafio i'r picell ar gyfer y marchnad hwyr, Mae gyda ni dim ond yr pregell ar gyfer yr rhwylo pecyn hunain, sef cyfansoddwr. Nawr, i prawf holi, a fydd y llyfrgell ydyn yn dyblygu, sef yr dechreuio llefelau, yn gweithio ar gyfer yr eddol newydd hwn, sef prawf 1, yr hyn yn gallu a ysgrifio erthyglau oddi wrth dechreu'r ffeiliau i mewn i'r isbregell fan yma. Felly, yn gyntaf mae angen i mi i creu yr isbregell ar gyfer y machnod tor, sef ENL 28. Ac wedyn, i mewn yn y fe, dwi'n yn gallu alysgrifio yr holl prif tegell neu catref tegell ar gyfer yr Taflu'n dechreuo'r ffeiliau i mewn fan yma, fel hyn. Neu fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn morfio yno fe, nawr mae gyda ni yr holl hafan plyges o'r

yr ethol neu taflu'n go iawn ei hunain. Felly os ydych chi'n eisiau i rhedeg yr dechreuodd ffeiliau fel llyfrgell imiwn yn yr ethol prawf un sut i wneud hyn. Felly ar gyfer hyn i rhedeg yr llyfrgell dechreuodd ffeiliau fel sgript imiwn yn yr

sgript i redeg mewn yr meddalwedd cyfansoddwr, mae angen i ni i wneud uh, dau peth. Yn gyntaf, mae angen i ni i mewnysod yr pedoledd ar gyfer yr pa un o digwyddiad i redeg y llyfrgell hwn. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i mewnysod yr pedoledd ar gyfer y sgriptiau fel hyn. Ac wedyn, mae angen inni i ambenodi neu manylu yr digwyddiad ac yn y fideo hwn yn hytrach nag yn y fideo olaf lle penodais i y dig digwyddiad o'r ar ôl yr cychwyneddiad neu y gorchymyn i cyfnedio yr ethol. Dwi'n mynd i mewn yn sod fan yma y digwyddiad o'r ar ôl yr rhedeg o'r gychymyn ar gyfer yr cyflwr. Ac y rheswm ar gyfer hyn yw achos pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn i cychwyn neiddio yr eddl, Mae'r er meddalwedd cyfansoddwr yn creu yr fel gosodiedig ar gyfer yr efel, sef cyfansoddwr.json yn hollol newydd, ac os mae'r yr fel gyda'r yr un enw yn bodoli o'r blaen, mae'r hyn yn cael ei hollol gor ysgrifennydd neu y data yna fe yn hollol dileuwyd ac yn ei or os gyffriniad gyda'r y data newydd. Felly, dwi ddim yn eisiau hynny i digwydd, ac os nid ydw i ddim yn eisiau i am newid yr ffan gosodedig ac wedyn i rhedeg y gorchymyn i rhedeg y sgript ac wedyn i ddarganfod mae'r yr holl data gosodedig ar gyfer y sgript wedi ei deilwyd oddi wrth y ffal gosodedig. Felly, dyma'r pam dwi'n yn ffabrio y defnyddiad o digwyddiad hwn, sef ar ôl statws gorchymyn, neu ar ôl cyflwr gorchymyn. Ac wedyn, mae angen i ni i penodi yr sgript uredig, sef yr un fel o'r blaen. Yn gyntaf mae angen i penodi yr enw o'r fachnatwr ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef dechreuwr ffeiliau. Ac wedyn, y ffwythiant ymysgog i redeg, sef y ffwythiant fel o blaen gyda'r enw redeg, fel hyn. Nawr, yr albedd yw i wneud yr sgript hwn yn hunan llwyth, neu hunan llwytho, drwy mewnbynnu yr dodiad ychwanegol ar gyfer yr PSR gysylltod pedwar fel hyn. Ond yma, mae'n angen i ni ddim ond i benodi yr cyfeiriad o'r pregell ar gyfer yr enw gofod. Felly mae'r enw gofod yn L28 o slais ac wedyn dechreuo'r ffeiliau fel hyn. Ac wedyn mae'r er llosad o picell llan yr is picell o'r magnator ac wedyn blaen slais yr enwr o'r magnator yn enwedig sef ENL 28 ac wedyn yr enw o'r picell ar gyfer y llyfrgell neu pecyn sef dechreuwr gysylltu nod ffeiliau yn yr bach lythrennau ac wedyn yr is picell ar gyfer y cod taddiad sef SREC Nawr, mae angen inni i acip y ffeil. Felly, nawr ar yr ochr dde, os ydyn yn morfeio i mewn i'r eddol cyfredol sef prawf 1, ac nawr, os ydyn yn rhedeg yr meddalwedd cyfansodwr, gyda'r y tyfyniad pwynt far ac wedyn y uh, dewisiad rhedeg cysylltu nod sgript ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw o'r digwyddiad sef ar ôl yr cyflwr gorchymyn. A dyna ni. Nawr, rydyn yn galw ar yr dosbarth dechreuo'r ffeiliau ar y ffwythiant ymysgog, redeg, ac mae'r hyn yn dweud ac yn ysblennu y neges oddi wrth y ffwythiant hwn, sef oddi wrth redeg ffwythiant, a dyma'r yr dyddiad ac hefyd yr amser, ac nawr, yn olaf, mae'n yn ysblennu yr enw o'r

Felly fan yma rydyn ni'n gallu amnewid y cod yn y efo prawf 1 ond yn y llyfrgell yn y efo prawf 1 sef y llyfrgell dechreuwr felly a thrwy hyn rydyn ni'n gallu wirioneddu y swyddogaethau erchwyd oddi wrth y llyfrgell dechreuwr felly. Er enghraifft, ar ochr chwith, os rydyn nawr yn gadael yr fel gosodiedig a gefr yr efo prawf 1 ac wedyn os rydyn yn marchio i'r isbegell marchnatwr ac wedyn yr enw'r o'r marchnatwr ac wedyn yr enw o'r pecyn ac wedyn yr enw'r o'r precell a gefr yr ffeiliau cod taddiad, ac wedyn, os ydyn nhw'n yn golygu yr ffel dosbarth ar gyfer y dosbarth, nawr yn ytrach nag yn edlesio yr arwydnodau yn fwy nag y dwywaith yr yn gallu, er enghraifft, Gyda dodi yr tanlinellau ar ôl y rhain fel hyn, ac wedyn achub y ffeil fel hyn, nawr os ydyn yn alwredig y gorchymyn ar y oca dde, fel hyn, nawr mae gyda ni yr traflig tanlinell ar ôl y dwbl awdurdod fwy nag, ac fan yma y rydyn yn gallu dechreu adeiladu y swyddogaethau ychwanegol ar gyfer y llyfrgell hon. Nawr, dwi'n wedi creu yr adran ar gyfer y rhestr o beth i'w wneud yn y llyfrgell hon

Nawr, os ni yn darganfod yr hyn yn dal yn yr is-pregell o'r marchnad tŵr sydd dan yr pregell ar gyfer yr eddyl prawf 1. A dyna ble yr hyn yn gweithio ar y foment, yr hyn yn amnewid y cod Union yn yr Ethel prawf un dan yr Is-Llyfrgell o'r Machnad Tor ar gyfer y Llyfrgell Dechreuodd Felly, a dyma'r rhestr o bethau sydd yn cyfredol yn eich sefydliedig. Yn gyntaf, mae angen i greu yr dechreu'r ffel cod tarddiad ar gyfer y dosbarth yn y iaith PHP ac wedyn

Felly yn gyntaf yr ni'n mynd i creu yr ffeil PHP ar gyfer yr dosbarth. Nawr, dwi'n wedi tacluso y cod gadod yn ychydig ar y llinell 23 er enghraifft, a mi wnaeth i y neges a'ch benwyd i fod yn ychydig yn fwy defnyddiol ar gyfer y defnyddwr. Mae'r nawr yn dweud Mae'r heddiw ac wedyn yr dyddiad ac wedyn hefyd yr amser ynglyn â'r atletiad o'r allweddau ac hefyd y gwerthau. Dwi'n meddwl mae'r chraen ddim mor defnyddiol ar gyfer defnyddiwr. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhain yn defnyddiol ar gyfer y datblygwr i drwsio y cod, ond nid ar gyfer y defnyddiwr i gwybod beth sydd yn digwydd. Felly, dwi'n mynd i sylwybu mas nhw yn y trach na dileu nhw fel hyn. Felly ar y gwelod o'r ffwythiant, rhedeg, neu y Saesneg run, Yr hynna'n gallu allbynnu rhywbeth sydd yn ychydig fwy defnyddiol ar gyfer y defnyddiwr fel os ydy'r yr anwolyn dolar L enw gofod yn wag. Wedyn, i allbynnu rhywbeth fel na'r mae'n e'n dweud os ydy'r yr anwolyn dolar L namespace yn gwag.

y ffythiant hwn, sef y Saesnig run, yn llwyddiannus i dod o hyd o'r enw gofod, wedyn i barhau gyda'r er rhybuddiad, ac wedyn i greu yr ffel cod taliad ar gyfer y dosbarth, os nad ydy hynny yn bodoli, hefyd yn yr achos o'r nad allai dod o hyd o'r enw gofod, yr hyn yn gallu mewnasod yr ffwythiant i marw i atal yn uniongyrchol y llobrediad fel na allai fe yn parhau os nad ydy'r er data neu gosodiadau yn yr erthygl yn gyfredol yn ddigonol ar gyfer yr echiadau o'r llyfrgell hon, na'r ar y llinell 61 os yn angen, sef os ydych chi'n wedi dod o hyd o'r enw gofod ar gyfer y dosbarth trwy'r yr cyfansoddodd.json. Felly, os Nid ydyr yr fel cwrtariad ar gyfer y dosbarth yn bodoli yn yr Is-picell SREC. Wedyn ar y llinell 63 i greu y fel yma, trwy'r allbynnu yr llinell fawr llythrennol sydd yn dechreu ar y llinell 64 ac yn terfynu ar llinell 86 i miwn i'r fel cwrtariad newydd ac fan yma yno fe.

Ac wedyn ar y diwedd o'r adran hwn, mae'n ein terfynu gyda'r er gwagle, saw'r unig blaen llais ac imwn yn y fe, mae gyda ni y rhanbarth ar gyfer y restro bethau i'w wneud, ac wedyn y rhanbarth ar gyfer y bethau sydd wedi eu cwblhawyd, ac mae'r er rhestr hyn yn yr ffurfiadaeth sydd yn galw yn Saesneg markdown neu nodi neu mercio i lawr, Yn syml, os mae gyda ni yr un stwnsh neu hunch ar dechreuad o'r llinell, mae'r hyn yn cynrychioli y peniad gyntaf, os mae gyda ni y ddau ohonynt, mae'r hyn yn cynrychioli y peniad ar yr al wastadlun, ac os mae tri stwnsh neu hunch ar dechreuad, mae'r hyn y trydydd gwastad-lun peniad, ac os ydy'r llinell yn dechrau gyda'r cysnod gwagliau, mae'r hyn yn cynrychioli y manylion dan yr peniad. Ac wedyn, yn islaw, Mae gyda ni yr arwydd A dosbarth ac wedyn yr enw o dosbarth ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon ar gyfer nawr felly os yr un yn ychydig y ffeil ac nawr os yr un yn alredig y gorchymyn sef cyfansoddwr pwynt far gwagle ac wedyn rhedeg. sgript ac wedyn gwaglau ac wedyn y digwyddiad sef ar ôl cyflwr gorchymyn nawr mae gyda ni y neges mae'r er llyfrgell wedi darfod yr enw gofod prawf 1 felly nawr os ydyn yn agor yr ffael i mewn yn yr isbgell SREC ac wedyn gydawd yr enw o'r dosbarth. Ydy hyn yn bodoli? A dyna ni. Mae'n e'n tebyg. Mae pob dim yn gweithio, hyd yn hyn yn iawn. Felly ar y agwedd o'r pecyn, neu llyfrgell neu dosbarth sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheoliwr pecyn PHP fel cyfansoddwr. Beth sy'n diffygio ar y foment oddi wrth y ffael cortadiad y dosbarth hwn yw yn gyntaf y datganiad o'r enw gofod. Er enghraifft, mae angen rhyw fath o llinell sydd yn dechrau gyda'r yr arwydd ar enw gofod fel hyn. Ac wedyn yr enw o'r bacatwr fel hyn, ac wedyn yr enw o pecyn fel hyn. Ac hefyd, mi fyddai hyn yn eithriadol yn defnyddiol os mae gyda ni hefyd yr ffythiant cyhoeddus ar gyfer yr adeiladwr o'r dosbarth sydd yn allbynnu rhyw neges defnyddiol ac hefyd rhyw fath o enghraifft ffythiant gyhoeddus fel hyn. Felly, ynglyn â'r data ar gyfer y magnator, os ydych chi'n yn cael cipolwg ar yr ffeil cyfansoddwr.json i mewn yn yr erthygl cyfredol fel hyn, rydyn yn gallu dod o hyd o'r enw'r o'r magnator yr un fodd fel yr hyn ni'n wedi dod o hyd o'r enw'r o'r pecyn. ar gyfer y dosbarth. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i gyrchu yr enw'r o'r marchatwr oddi wrth y fel gosodedig cyfansoddwr.json ac i fewnosod hyn i mewn yn y cod taliad ac hefyd i mewnosod y ffwythiau neu defnyddiol ar gyfer y defnyddiwr, sef y adeiladwr ac hefyd rhyw fath o'r ffwythiant rhofholiad. Fel hyn. Felly yn gyntaf, ar gyfer y enw o'r magnator, os ydyn ni'n yn gwneud yr achwiliad ar gyfer y patrwm yr enw gofod fel hyn, yn gyntaf ar y llinell 25 ydyn ni'n yn datganu yr enw gofod, felly ydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr enw'r o'r magnator fel hyn i datganu yr amlwalyn hyn ac i ampenodi fe i fod yn gwag ar y dechreuad ac wedyn ar wythnos 44 pan ydyn ni'n yn gellu yr enwr o gofod oddi wrth yr mynegiad rheolaidd trwy'r penodi yr al llinell yn y patrwm yr hyn yn gallu gwneud yr un peth ac efo'r yr enw yr farchnad Tor trwy'r yn penodi yr mynegiad rheolaidd i gyrchu y gyntaf linell fel hyn, na'r yr hyn yn gallu mewn ysod yr enw o'r marchnad Tor imiwn yn yr neges a'ch benwyd ar gyfer y defnyddwr fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn ychyb y ffel, ac wedyn yn alwredig uh, gorchymyn fel hyn, ond yn gyntaf, mae angen i ni i dileu y ffal i mewn yn y bygell SREC fel hyn. Nawr, os ydyn yn alwredig y gorchymyn fel hyn, Mae gyda ni y neges gwach ar y llinell 62 ac mae'r hyn yn digwydd oherwydd yr un yn defnyddio'r er, arnod arbennig yr oll lais union yn y dyfynod sengl ac mae'r hyn yn gweithio fel yr arnod ar gyfer y diangi oddi wrth yr swyddogaeth o'r ar wythnodau arbennig. Felly, fan yma, ar y foment, beth sy'n digwydd yw, rydyn ni'n yn dihangu oddi wrth yr swyddogaeth o'r arwythnod single dyfynod sydd yn arwyddocau mae'r hyn ar y foment yn ymgeisio i mewn osod y single dyfynod yn llythrennol i mewn i'r llinell sydd

Nawr, mae gyda ni yn neges sydd yn dweud a dyn ni wedi dod hyd o'r enw gofod gyda ar y blaen o'r olslais yr enw o'r machnatwr ac ar ôl yr olslais yr enw o'r pecyn sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheolwr pecyn PHP cyfansoddwr. Nawr, rydyn ni'n gallu mewnnosod yr llinell i datganu yr enw gofod i mewn fel hyn. Mae angen i diangu yr ollais oddi wrth ei hunain ac wedyn yr enw o'r pecyn neu enw gofod fel hyn sef yr enw o'r pecyn Nawr, mae gyda ni y doi ffythiant hefyd. Yn gyntaf, yr ffythiant ar gyfer yr adeiladwr o'r dosbarth. Ac wedyn mae gyda ni yr alffythiant, sef yn Saesneg test run, profholi rhedeg, sydd yn allbynnu neges yn debyg hefyd. Felly nawr, os ydyn ni yn y gyda ffeil ac yn awredig y gorchymyn, beth sy'n digwydd? Nawr, dim byd oherwydd rydyn ni wedi anghofio i dileu yr ffael i mewn oedd wedi ei creu dim ond nawr. Nawr, os ydyn yn awredig y gorchymyn,

yr enw o'r anwywolyn, dollar L enw gofod. Mae angen yr enw hunain o'r enw gofod i fod fan yma. Mae'r hyn gwall statusam codi oedd wrth y gwall yn yr dyfyniadau, achos yr hyn yn defnyddio y sengl dyfynod ar gyfer yr dyfyniad o'r holl cod tarddiad ar gyfer y fel yma, ac yr hyn yn defnyddio y dwbl dyfynod ar gyfer yr

delay a file fan yma ac unwaith eto yn awredig ar gorchymyn ac nawr os ydyn ni'n yn edrych imiwn ar yr ffael allbennwyd a dyna ni Dyma'r yr cod arbennig gyda'r y llyfrgell sydd yn edrych yn ddigon iawn i mi. A bydd y cod yma yn gweithio yn gyfartal iawn hefyd. Felly i darganfod mae angen inni i creu rhyw fath o serch prawfholi ac rydyn yn gallu gwneud hyn yn yr un ffythiant oedd wedi creu y codtadiad ar gyfer y dosbarth fan yma, sef os nag ydy'r yr pregell enghreifftiau yn bodoli, wedyn i greu hyn, dwi'n meddwl mae'r er, enw enghreifftiau yn Saesneg examples yn fwy ystyrlon na'r er, enw profholi. Ac wedyn, rydyn yn gallu creu yr ffeil ar gyfer yr sech caf holi fel hyn. Nawr, dwi'n wedi y giper ffeil os ydyn yn gyntaf yn dileu yr ffeil sydd imiwn yn y pregell SREC. Ac wedyn, os ydyn nawr yn alrhedeg yr gorchymyn,

eu creu dim ond newydd, felly os ydyn ni'n yn cydytodi beth sydd yno fe fel hyn, a dyna ni, mae'n hyn dim ond cynnwys ar gair rhywbeth. Felly, mae'n tebyg mae pob dim yn gweithio yn iawn hyd yn hyn. Y cam nesaf felly yw i mewn ysod y cod tarddiad go iawn i mewn yn y sych brafholi fel hyn. Felly, yn gyntaf ar llais 106, mae angen i ni i echu unwaith yr ffel hunan llwyth pwynt PHP oddi wrth yr meddwedd cyfansodwr i llwytho i mewn y llifigelloedd angenrheidiol i gyd ar gyfer yr ethol hwn, sef prawf 1. Ac wedyn mae angen ni i enyddeiddio yr gorchrych ar gyfer yr dosbarth prawf 1 fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i alw ar yr ffwythiant sydd yn llwybr ffordd o'r gorchrych sydd yn galw prawf holiad rhedeg fel hyn.

Ac wedyn ail redeg y gorchymyn, fel hyn. Ac nawr, os ydyn ni'n yn yfynnu y cymwysiad o'r yn gyntaf y bregell esareg, a dyna ni. Mae'n yn edrych yn iawn. Nawr, os ydyn ni'n yn gwneud yr un peth ar gyfer yr enghreifftiau, A dyna ni, mae'n yn edrych yn iawn hefyd. Nawr, os ydyn yn bollheio i'r bygell enghreifftiau, nawr os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn PHP ac wedyn gwaglau i rhedeg yr serch profholiad hwn, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld.

Nawr, ar y brig o'r ffeil, o Llyfrgell Dechreuo'r Ffeiliau, dyn wedi amnewid yr rhestrau o bethau i'w wneud ac hefyd yr bethau cwblhawyd yn ychydig i adlewyrchu y ffurfddaeth safonol ar gyfer yr llofnodiad o newidiau yn y rhyfedddaeth mercio i lawr neu nodi i lawr. Ac dw i'n hefyd wedi symud y dou newid, sef i greu yr dechreuwr dosbarth PHP ffeil ac hefyd i greu yr pregles enghreifftiau gyda'r y ffeil enghreifftiau. Felly nawr, oherwydd yr hyn yn defnyddio yr isbegell yn gweithio yn hytrach na isbegell prawf holi, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu dileu yr newid ar gyfer yr pregell prawf holi. Nawr, mae angen i ni i dim ond i creu yr ffeilau ar gyfer y darllenwch mi, y trwydded ac hefyd yr llofnodiad newid. Felly ynglyn â'r ffeiliau datganol fi ac hefyd y trwydded, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu creu dim ond y patrwm llun ar gyfer y chraen oherwydd fe fyddai y chraen yn newid yn dibynnu ar yr erthygl. Nawr, ar y nesle 123 a'r 128 mae gyda ni y prawfoliadau i prawfoli a ydynt y dwy ffeil datgylchu a trwydded yn bodoli ac yn bob achos, os nid i creu y rhain, ac imiwn yn yr sengl dibynodiau ar y llinellau 125 ac 130 rydyn yn gallu mewnbynnu yr cymwysiad sef y patrwm luniau ar gyfer y rhain, fel hyn. Ac hefyd, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol ar gyfer yr defnyddiwr i fod ar gael rhywbeth o'r fel gyda'r gwybodaeth ynglyn â y rhai sydd yn eisiau i gyfamroi i mewn i'r ethel ar gyfer y cod, felly dwi'n wedi ychwanegu yr doddiad i mewn yn yr rhestr beth i'w wneud i creu yr ffeil. Mercio i lawr, gyda'r yr enw yn cyd-ymroi, neu cyd-ymroddi, ac wedyn ar y llinell 161 i 164, dyma'r yr amrhythmig ar ei gyfer. Wedyn, imiwn yn yr cymwysiad ar gyfer yr fel darllenwch mi. Mae gyda ni yr anwelyn fan yma ar llinell 142 i cynnwys yr enw o'r pecyn. Felly, yn yr un fodd fel yr enw ar gyfer y dosbarth ac hefyd yr enw ar gyfer yr marchnator, mae angen i ni i dod o hyd o'r enw hyn oddi wrth yr ffeil gosodedig yn y rhanbarth o'r cod lle roedden ni'n yn cynnyrch yn dolenni trwy'r yr dillad yn yr ffael cyfansoddodd.json. Fan yna, mae angen i ni i archwilio ar gyfer yr allwedd ar yr cyntaf hain gyda'r yr enw, enw fel hyn. Felly, yn yr un fodd fel o'r blaen, mae angen i ni agapen i greu yr ymwolyn i gynnwys yr enw o'r becyn ac yn gyntaf ar y llinell 31 mae angen i gyfneddu fe i fod yn wag ac wedyn mae angen i addasu y prawfhaliad ar gyfer yr allgwedd ar y haen gyntaf ar y llinell 34 Ar y foment mae'n e'n dweud, os nac ydy yn cyfartalu i'r hunan llwyth, felly mae'n angen inni i achwynegu amod achwynegol fel hyn, sydd yn dweud ac nid ydy yn cyfartalu i'r enw fel hyn, Ac wedyn, i mewn yn yr ail haen, mae gyda ni arilledd 35 y profholiad i profholi yr gwerth ar gyfer y fath o llinell, sydd yma e ar gyfer y allwedd enw. Felly mae angen i ni Oherwydd i hyn i neidio lawr dros yr holl goleniad ar yr ail haen, ac wedyn i mewn ysod yr achos yn amgen fan yma, sef os ydy yn y fath o llinell, i ambenodi yr amlwelyn L pecyn enw i fod yr cymwysiad o'r amlwelyn gwerth fel hyn. Nawr, ar y llinell 71, yr hynny yn gallu ychwanegu yr gerau ychwanegol i dweud gyda'r enw'r pecyn Ac wedyn yr amwelion ar gyfer yr enw o pecyn fan yma. Nawr, beth fydd yn digwydd os ydyn ni'n yn rhedeg y cod hyd yn hyn? Felly os ydyn nawr yn ecip y ffeil, ac wedyn, os ydyn ni'n yn delay beth bynnag sydd imiwn yn y pregell SREC fel hyn, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr pregell enghreifftiau fel hyn, Ac nawr, os ydyn ni'n yn alrhedeg y gorchymyn, fel hyn, nawr mae gyda ni yr neges gwall sydd yn dweud gwall gwastrawen amgen yn ysgweledig ar y llinell 59, felly ar yr llinell 39, oherwydd nid ydy'r prawfholiad fan yma yn defnyddio yr agor cyrliog cronfach pan rydyn ni yn defnyddio y cae cyrliog cronfach ar y llinell 59 i cau yr achos o'r prawfholiad. Mae'r hyn yn gystrawn anghywir, felly mae'n angen i dileu hyn, ac wedyn i achub y ffeil, ac wedyn i ail redeg y gorchymyn fel hyn. Nawr mae gyda ni uh, neges gwell arall, sef ar y llinell 168. Mae gyda ni yr gorffen o'r ffel yn ddisgwyliedig ac wedi dadansoddi yr amlysymeg tuag at y diwedd o'r ffel. Dwi'n yn sylwi mae'r defnyddiad o'r cae cerllog rhanfach ac efo'r y pwp yn achos yn anghywir Achos yn y cyntaf, praf holiad ar gyfer y bodoliaeth o'r fel darllenwch mi, pwynt MD, yr hyn yn diffygio y cae cyriog rhanfach fel hyn, ac hefyd mae'r yr un peth yn digwydd ar gyfer yr praf holiad nesaf, ac hefyd ar gyfer yr un nesaf hefyd. Nawr, os ydyn ni'n yn eich ffeil ac yn awredig edrych uh, gorchymyn, a dyna ni. Nawr, mae gyda ni y neges gyda'r yr gwybodaeth cyflawn ynglyn â'r enw gofod ac hefyd yr enw o'r pecyn. Ac hefyd nawr, os ydyn yn cydododi i'r terfynell yr cyfwysiad o'r pygell SREG,

darllenwch fi, neu cydododi fe i'r terfynell. Mae'n yn edrych yn iawn hyd yn hyn. Beth am yr y ffeil ar gyfer y trydedd? Fel disgwylid, mae'n un yn gwag. Ac beth am yr ffeil ar gyfer yr ymroddiad? neu cydymroddiad, fel disgwylwyd, mae hyn yn wag hefyd. Felly y cam nesaf yw i barhau ymlaen gyda'r yr manylion yn yr ffeiliau hyn, fel hyn. Felly, union yn yr adran ar gyfer yr ffel darllenwch fi, dim wedi ychwanegu ambell mwy o'r rhanbarthau union yn y be, er enghraifft, un ar gyfer y defnyddiad, un ar gyfer y llofnodiad o'r newidiau, un ar gyfer y cyd amroddiad, ac hefyd un ar gyfer yr cydnabyddiaeth, ac anglyn at hon, sef yr rhanbarth ar gyfer y cydnabyddiaeth, Mae angen i ni i mewn ysod yr enw o'r awdur ac yr hynny'n yn gallu dod o hyd o'r hwn oedd wrth yr cyfnoddo'r pwynt JSON file. Felly, yn yr un fod fel o blaen, mae angen i ni i creu yr anwywolyn i cynnwys y data ar gyfer yr enw'r o'r awdur fel hyn.

awduron yn dillad sydd yn cynnwys uh, doi res ac un ar gyfer yr enw yr llall ar gyfer yr e-bost. Felly, yn gyntaf ar yr hain ar y brig, mae angen ni i ychwanegu yr amod newydd ar gyfer yr allwedd, sef os nad ydy hyn yn awduron. Wedyn i neidio i'r doleniad nesaf. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr pres ar gyfer yr awdurion, mae'r hyn yn gyntaf yn dillad gyda'r yr un rhes ac union yn yr gyntaf rhes mae gyda ni y gwrthrych gyda'r y doi rhanbarth. Felly, ar gyfer hyn, ar y llinell 39 mae angen i ni i ychwanegu yr amod newydd. Felly, nawr mae'n angen i ddweud rhywbeth fel os nid ydy'r er allwedd ar yr al hain yn gyfdalu i PSR cystadleuaeth 4 ac wedyn os nid ydy'r er allwedd ar yr hain ar y brig yn cyfartalu i'r awduron fel hyn, wedyn i barhau neu i neidio i'r doleniad nesaf. Mae angen i ni i barholi ar gyfer y cymwysiad o'r allwedd yn y trydydd hain fel hyn. Nawr mae gyda ni y profoliad os ydy'r yr allwedd ar y trydydd hain yn cyftalu i enw, wedyn rydyn gallu ymbenodi Yr amwylyn, dollar L, awdur, awdi oth y gwerth a gefr y arwydd hwn ar y trydydd haen fel hyn. Ac wedyn, yr hyn yn gallu gwneud yr un peth a gefr yr e-bost hefyd fel hyn. Ac hefyd, yr hyn yn gallu creu yr ymwolyn e-bost i gynnal y gwerth ar gyfer y e-bost. Fel hyn. Nawr, yn y rhanbarth ar gyfer yr adnabyddiadaeth, yr hyn yn gallu mynosod yr e-bost ar gyfer yr awdur hefyd, fel hyn. Nawr, os ydych chi'n yn eich ffeil ac wedyn alredeg y gorchymyn, a fydd hyn yn digwydd, wel, cawn ni'n gweld. Felly, fan yma ar y llinell 31 mae gyda ni yr gwahanod annisgwyledig. A dyma'r y gwall ar ôl yr amlywolyn dolar L awdur fel hyn. Nawr, mae'r hyn yn gor wahanod. Felly nawr, os ydyn ni'n yn al achub ac yn al rhedeg, ac nawr, os ydyn ni'n yn gyntaf, dylai cymwysiad i mewn yn y picell SREC. Yr un peth ar gyfer yr enghreifftiau. Ac wedyn os ydyn yn dileu yr ffeiliau ac efo'r uh, prydet a uh, darllenwch fi. A dyna ni. Maen nhw'n wedi mynd nawr os ydyn yn dileu yr ffel ar gyfer yr cyd ymrodiad hefyd.

ac mae'n nhw'n edrych yn iawn hefyd. Nawr, os ydyn ni'n yn edrych ar y cymwysiad imiwn yn y ffal darllenwch mi, mae'n yn edrych yn iawn yn ethr i'r data sydd yn diffygio oddi wrth yr rhanbarth ar gyfer y adnabyddiaeth, sef yr enw a gyfrau awdur ac hefyd, ac hefyd yr e-post. Felly i drwysio hyn yn y gyfamser, dwi'n mynd i mewn osod yr ffwythiant i galw ar i marw fel yma. Ac wedyn dwi'n mynd i allbynnu yr cymwysiad o'r ymwolion L awdur ac hefyd L e-bost fel hyn. Ac wedyn, i trwsio y gwall hwn, dwi'n meddwl mae angen i ni i nid i dorri allan ar y llinell 52 fan yma, achos mae angen i ni i barhau i dolenni trwy'r er gwastatlun fan yma,

Nawr, os ydyn ni'n yn ychydig y ffeil ac yn ail rhedeg yr gorchymyn fan yma, pan ydyn ni'n edrych ar y gwelod o'r archbeniad, mae'r er anwybolion ar gyfer y awdur a'r e-bost yn dal yn wag. Felly, ar ôl ychydig o'r ymchwiliad, fedrwn i i datrys y gwall hwn, roedd hyn yn achoswyd gyda'r er, toriad allan o'r dolyniad, achos os ydyn ni eisiau i dod i hyd o'r data ychwanegol hefyd, fel er enghraifft yr enw ac hefyd yr e-bost, mae angen i ni i dolennu trwy'r yr holl dulliad trwy pob un hain ac nid i dorri allan o'r doleniad y foment mae gyda ni, un o'r gwerthau angenrheidiol yn ytrach na'r y gwerthau i gyd sydd yn angenrheidiol, felly beth wnes i oedd dim ond i sylwi mas yr llinellau perthnasol i'r toriad allan o'r doleniad. Nawr, os dw i'n yn rhedeg y gorchymyn unwaith eto, fel dach chi'n gweld, mae'r yr enw ac hefyd yr e-bost ar y gwerlod o'r allbyniad. Nawr, ac rydyn gallu dileu yr cod ar gyfer yr ymchwiliad hwn, ac nawr rydyn yn gallu, neu wedi,

A dyma'r yr enw o'r awdur a'r epos imiwn yn y rhanbarth ar gyfer yr adnabydiaeth. Nawr, os rydyn yn cytadodi yr fel ar gyfer y trwydded, ond fan yma dwi'n yn sylwi mae gyda ni y gwall gyda'r yr ffyfydaeth y blwyddyn fan yma. Felly ar llinell 187 mae'r yr wybodaeth o'r blwyddyn yn yr pedwar digid yn anghywir. Mae'r hyn yn angen i fod yr prif lythren y. Fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffel, ac wedyn os ydyn yn gyntaf, yn dileu yr fel ar gyfer y trydedd fel hyn, ac wedyn yn alwedig y grymyn. Ac nawr, os ydyn yn cydydodi yr fel, a dyna ni, nawr mae'r er blwyddyn yn y ffefrydaeth gywer. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr fel ar gyfer yr cyd ymrodiad fel hyn, Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn edrych yn iawn hefyd. Felly, anglyn ar yr tri newid ar yr uchaf rambardd o'r rhestro o beth o'n wneud, dwi'n meddwl mae'r rhain a ellir ei symud i'r rhamfardd ar gyfer yr cyflawyd fel hyn. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r er fideo hwn yn digon hir, felly ar i'n mynd i parhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!